Meka, mesrɛ wo Tumfoɔ nka ntam kɛseɛ, ɛka ntam kɛseɛ sɛ, sɛ me wɔfa nom de wɔn nsa kɔka Charles funu no a, na wɔma me yɛ nhwehwɛ wuo nom yi a, kɔs maka akyerɛ no, adekora ku Charles no, ɛsɛ sɛ yɛhu, sɛ yɛn ho a, meka wato Otumfoɔ ntam. ɛsɛ court akyɛ sɛ sis no nso so ɔmo bɛyɛ yie no sis december yie ne ba so ɛna maka no enti wɔnkɔ yi no ɔnyɛ Ɔdɔfoɔ, aha yɛ Nyantagye TV, ɛyɛ maame Akosua Abrempɔnma, Daddy Lumba nua ba a ɛɛ n'ani abere na ɔde koogyan agu ne kɔn mu a ɔgyina Kumasi Appeals Court Complex na anaasɛ Court of Appeal Complex hɔ na wɔresrɛ Otumfoɔ ntam kɛseɛ aka ntam de agu abusua panyin so sɛ deɛ ɛkuu ne nua bɛɛma ɛyɛ Charles Kwadwo Fosu no ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔ hospital na yɛpaapae mu no kɔyɛ autopsy na yɛhu cause of death ansa na yɛasie no ɛfiri sɛ ne nua barima no ɔnyɛ akokɔ. Na Asante amammerɛ mu no, sɛ wokɔ kɔka Otumfoɔ ntam kɛse a, ɛdeɛn ne so nsunsuansoɔ? Ɛdeɛn na ɛkyerɛ? Ntam, yɛnka no kwa, ɛnyɛ asɛm ketewa. Mo deɛ momma yɛntie sɛdeɛ yɛn nuabaa no si kaa ntam no guu abusuapanin no so, na yɛwie a, Yɛn ara yɛ nana ɔte kɔkɔɔ soɔ, sɛdeɛ ɔno eh, wasi atu n'ahemfo fo ɛfa ntam ho no, mede ne nyinaa bɛbrɛ mo. Ayɛ Nyantakyi TV, pakyɛ wo, mom yɛnkɔ nkɔtie Maame Akusu Abrempong a. But odi yɛn ni ankasa. Charles awu, abusua no bi ɛpɛ sɛ ɔmo treat yɛn sɛ me nua Charles ɔnyɛ nipa. Enti meka mesrɛ wo tumfoɔ nka ntam kɛseɛ. Ɛka ntam kɛseɛ sɛ Sɛ me wɔfa nom de wɔn nsa kɔka Charles funu no a, na wɔn maa me yɛ anhwehwɛ wuo nom yia kɔs ma ka kyerɛ no adekora kun Charles no. Ɔdɔfoɔ, sɛ wokɔ kɔka otumfoɔ ntam kɛse a, ɛyɛ aniberesɛm o, ɛyɛ ɔpemsoɔ n'asɛm kɛseɛ paa na wayɛ den wakɔ akɔbɔ so no, ɛno nti no wokɔ manhyia a. ɛnyɛ asɛm ketewa. Wo deɛ Otumfoɔ kyirikyiri, mom yɛnkɔ nkɔ tie, mom yɛnkɔ Wo deɛ tie. wode me me ntam a no maa m'Asante m'agyina yɛ na menyaa deɛ ɔbɛdi m'adeɛ ne me deɛ na no wo kaa no waka no wa. Sɛ sɛbe wo srɛ no takaseɛ ka no ntakaseɛ sɛbe ɔma no dɔ wo gya wo ma Asante m'agyina yɛ ma deɛ ɔbɛdi n'adeɛ firi baeɛ. A ɛyɛ aniberesɛm, woka nɔkwa no waa. Ɔdɔfoɔ, ɛyɛɛ yɛn nana ɔpem soɔ, ɛsan so gyee berɛ, ɛkyerɛkyerɛ abakwasɛm a ɛwɔ ntam kɛseɛ ka ho, ɛgye tuo de kyerɛkyerɛm kwan a ɛfaa so a Asantehene bi a watwa mu berɛ bi kɔ kum ne yere na ɔde gyina Asanteman. Wo deɛ wɔkyerɛ mom yɛntie.

Tom apa sɛ ɔretutu wo ho ansa na woakɔ. Ɛnne kuta me. Sɛ ɔdɔ agyapɔmma paa. Sɛ sɛ me na ɔdɔ agyapɔmma paa. Ne yɛ yerɛ paa. Ne yɛ yerɛ paa no no. Ɔmfa nso sɛ ɔno ne kunu ansa na wadi. Ne yɛ yerɛ paa no no pɛ n'asɛm ɔdɔ no. Kɔmfa nso ku ɔno ansa. Ansa na woakɔ ko no akɔdi nkonim. Zion, Zion, Zion. Se sɛde ɔte abannwa so deɛ, te ha deɛ a. Yam. Zɔn, se sɛde ɔno asɛm na nam aka akyerɛ no sɛ ntankaseɛ bɛhyehyɛ Asanteman sɛ wode pra deɛ woannya a na wokɔ. Yam. Se ɛbaeɛ yɛka kyerɛɛ no sɛ Santehene wobɛdi Santehene wo ne nnua.

Ɛkaa ntam no wieeɛ no, ɛnna ɔkyeame a na ɔgyina hɔ no maa wɔfiri mmanhyia anaasɛ wɔfiri subankwan hene ahemfie kyee no dedua. Ná ɛwɔ sɛ wowɔ ano yie wɔ mpanyimfoɔ anim. Ayɛ te sɛ yɛ yɛasama wo anaasɛ summons na yɛde abrɛ wo. Ɛnna ɔsan nso kɔkyee abusuapanyin nso dedua. Na kyerɛ sɛ, ɛɛ nka yɛ court terms a, nka yɛbɛka sɛ they have been served.

Ɔda Roma a, ɛdeɛn na woka fa saa? Ntankɛseɛ no, Noba nuabaa no de abɛto me ne me nuapanyin a na saa man no anim. Ɛna yɛatu bɔfoɔ sɛ yɛnkɔfrɛ abusuafoɔ yi ne mmra Adwoada, Nyame adom a nnɔnwɔtwe. Nti ɔba a, ɛna yɛde bɛto n'anim sɛ ntankɛseɛ, Noba nuabaa no aka ntankɛseɛ agu no so na ɔbua sɛ, sɛ

Ɛɛ, manyɛ kwan so, wonim sɛ ɔkyiakyia ntam so a ɔtwi fa ntam so a ɔkɔɔyɛ ɔda wo mu. Ntankɛseɛ deɛ obi antumi ntwi mfa ntankɛseɛ so. Ntam no ɔsoro nti na ɔdwaneeɛ no. Ntam yɛka guu so a sɛbe aboa koraa ɛbu ntankɛseɛ. Aboa deɛ ɔno ɔyɛ santene a ɔyɛ abusuapanyin deɛ, wanwane na ɛhu ɔsoro. Gye asom ɔbɔfoɔ sɛ yɛnkɔfrɛ no mmra. Nana kɔda Roma, obi wɔ ha nsɛm kɛseɛ yɛ yɛka ho asɛm yi. Wɔnim nsɛm kɛseɛ kɔ, ɛyɛ nsɛm kɛseɛ na ɛbɛba ase. Otumfoɔ, Santehene ntankɛseɛ, me megyina wo mewɔ ntam. Meyɛ wo ka me ntam a ɛbu abasa ntam. Meyɛ deɛ wɔasrɛ okum nipa ntankɛseɛ aka ntankɛseɛ. Nti ɛboro ɛso, ntankɛseɛ deɛ ɛso. Nti wɔbɛsɛ wɔkyerɛ aseɛ. Ɔ ntankɛseɛ deɛ ɛde pra deɛ. Sɛ deɛ ɛso. Nti wɔbɛsɛ wɔkyerɛ aseɛ. Ɔ ntankɛseɛ deɛ ɛde pra deɛ. sɛ me me sɛ enu ntankɛsɛ wo ne me pra de akyerɛ wo ka ntankɛsɛ ma me me de bɔ so nti lumba abusua pɛ wɔn afa mmɔ so na kyɛ sɛ ɛɛ menim deɛ hwɛ ɔbaa ne ebe mu. si wɔ sɛ wɔn ntankɛsɛ bi. wɔn ntankɛsɛ deɛ ehu yɛka ntankɛsɛ gu so deɛ woyɛ biara ɛsɛ wogyae na wodi ntankɛsɛ ni nyɛ so na deɛ wɔn mu. nyambo adwa dɛ yɛ yɛ yi kɔfo sɛ wɔn kɔ.